הגם ס'איז אריינגעקומען יעצט די נייעס אז די עסקנים האבן געשתדל'ט ביי די פאסט אפיס, ווייל ס'איז דא אזא שמועה, איך ווייס נישט צו האלטסט מיט די נייעס, אז קען זיין אין א שטיק צייט ארום ענדיגט זיך די פאסט, ווייל אלעס גייט היינט אימעיל, אנליין, און מען ווייסט נישט וואס צו טון וועגן די אינוויטעישאנס, אבער די שטאט איז מסכים אז אינוויטעישאנס זאל מען ווייטער דעליווערן. יא, מוטעישאנס גייט אפילו די פאסט סטאפט זיך, וויבאלד פאר הונדערט און פֿופֿציק יאר צוריק איז געווען די איינציגסטע וועג וויאזוי מען האט געקענט איינמעלדן פאר א חבר, פאר א ברודער וואס וואוינט אין א אנדערע מדינה אז מען מאכט א חתונה נאר מיט א בריוועלע, און הגם היינט איז שוין דא א וועג וויאזוי מען קען מיט איין באטן אויפן טעלעפאן איינלאדענען. די גאנצע משפחה און די גאנצע אלע חברים, דאך האבן די עסקנים געשתדלט, די נייע גאווערנער האט צוגעזאגט אז פאסט מיט ווייטער שיקן אינוויטעישאנס, ס'קען אפילו זיין אז מ'וועט אנהייבן שיקן פאסט מיט א פערד און וואגן, נישט משנה צו זיין פון די מסורה פון הונדערט פֿופֿציק יאר צוריק, ווייל ס'איז זייער וויכטיג, ער דאווענט מיט אים אין איין בית מדרש. ער זעהט אים יעדן טאג, אבער האסט מיר נישט געשיקט קיין חתונה בריוול. אה, איך זאג דיר איך מאך חתונה, טוסט מיר אזוי זאגן דו מאכסט חתונה? טוסט מיר שיקן א חתונה בריוול. אין די נייע דזשודעיקא סטארס קומען יעצט ארויס מיט א נייע לעדערנע בייטל פאר די אינוויטעישאנס. יא. ס'דא איינער וואס האט עס שוין געכאפט. שוין אויף זיין קאפירייט אויף דעם. ס'איז זייער איידיע. אז זיי שיקן פאר יעדן איינעם א עקסטערע לעדערנע בייטל מיט די אינוויטעישן, דאס איז זייער וויכטיג, נאכדעם וועט מען מאכן א טיי אויף מיט עס דעקן, מ'וועט רופן די גאנצע משפחה, מ'וועט בעטן יעדער מוז העלפן די ברודער חתונה מאכן, ווייל ער מוז שיקן אינוויטעישנס, ער מוז. ווייסט וואס מ'מוז? ווייל יעדער טוט עס. און אז יעדער טוט עס מוז מען עס מאכן. ווען איך בין געווען א בחור'ל איז נאך נישט געווען איינגעפירט, נישט צו לאנג צוריק, איז נאך נישט געווען איינגעפירט אז מען מאכט באווארפנס, ס'איז געווען דעמאלס די גרויסע גרויסע גרויסע באבאטן, אויב איינער האט איין קינד, א משפחה וואס קומט סיי ווי סיי פון אויסלאנד, צוזאם גענומען און מען איז געגאנגען מאכן א באווארפן. היינט מוזטו מאכן א באווארפן ווייל. יעדער טוט עס. איי ס'איז נישט דא קיין געלט, ס'קאסט נאך צען טויזנט דאלער. נישט צען טויזנט דאלער, די זאל קאסט נאר צוויי, און די קעיטערינג קאסט נאר דריי, און אויב לייגסטו צו צו יעדן איינעם א פיקל. איז נאך א קוואדער פאר א פארשן? נאך א קוואדער פאר א פארשן איז נישט קיין סאך געלט. וואס מאכסט דיך נאריש? ס'איז נישט געגעבן קיין סאוער פיקל, און אוואו זאל נישט זיין דאס אויך און דאס אויך, און ס'קומט אן צו צען טויזנט, פופצן טויזנט. מען וועט צוזאמנעמען די משפחה, יעדער מוז געבן פאר די ברודער און שוועסטער וואס מאכט חתונה, ווייל ער מוז. מאכן א באווארפן, פארוואס מוז ער? ווייל יעדער טוט עס. פאר דאס האט מען געפוילט אז ס'זאל בלייבן אינוויטעישאנס אפילו עס איז נישטא קיין פאסט, מאכן אינוויטעישאנס און אזוי כהנה וכהנה, און אידישע קינדער פאלן חלשות און מענטשן גיין.